Helo, Alaw Jones ydw i, a heddi dwi'n cyfweld â'r Prif Weinidog ar ran Llais Heb Faes. Dwi eisiau codi sawl mater gyda Mark Drakeford am yr hyn sydd yn effeithio bywydau pobl ifanc. Felly, fy ddechreuais i drwy ofyn am yr argyfwng tai sydd gyda ni yma yng Nghymru. Fel rhywun sydd eisiau prynu tŷ yn y dyfodol agos, Ro'n i eisiau gwybod beth mae e'n ei wneud o ystyried y cynnydd aruthrol mewn ail dai ers dechrau'r pandemig. Diolch yn fawr am y cwestiwn, achos mae'n cwestiwn pwysig. Ni'n gweithio ar nifer o bethau allwn ni wneud i trial i wella y sefyllfa mewn cymunedau ble mae pobl ddim yn gallu aros yn y gymuned achos does dim digon o le i nhw, i nhw brynu neu rentu. Un ymateb yw i adeiladau fwy o tai fforddiadwy i bobl, a mae targed uchelgeisiol 'da ni dros Gymru gyfan, ond allwn ni ganolbwyntio ar rai pethau allwn ni wneud yn y cymunedau fel 'na. Mae pethau ni'n gallu wneud yn y maes cynllunio, mae pethau ni'n gallu wneud yn y maes trethi hefyd, a rai pethau yn y dwylo ni fel Llywodraeth, rai pethau yn y dwylo a'r awdurdodau lleol. So dyna, dyna y sefyllfa a hyn o bryd, nifer o syniadau, siarad gyda bobl lleol, bwrw mlaen i wneud pethau amarferol sydd â gilydd yn gallu, gallu wneud wahaniaeth. O ran maes cynllunio tai, mae um, cael caniatad i gynllunio i brynu i adeiladu tŷ yn anodd erbyn hyn. Os yna fwy o waith neu cynlluniau ar gael er mwyn helpu bobl ifanc i wneud hynny? Wel, mae yn anodd, dwi'n gwybod uh, hynny. So, ar, ar, ar un ochr, mae pethau da ni dan yr adlun o, ail, o adeiladau fwy o tai fforddiadwy. Ond mae mwy ni'n gallu wneud, mae nifer eithaf fawr o tai wag da ni a, yma yng Nghymru. A mae mwy ni'n gallu wneud i drio i tynnu fwy o tai fel yna nôl i'r farchnad i helpu bobl ifanc. Ni wedi wneud hynny'n barod yn y cymoedd uh, lawr yn y de, a mae'r cynllun yna wedi llwyddo. Ond y broblem efallai um, gyda prynu tŷ sydd eisoes wedi ei adeiladu yw'r ffaith bod prisiau tai mor uchel ar hyn o bryd i bobl ifanc hyd yn nod i ffordio i prynu. Does dim byd ni'n gallu wneud am y pris. Mae hwnna'n jyst lawr i'r farchnad, a mae'n amhosibl i unrhyw lefel o'r Llywodraeth, yn fy marn i, jyst i treialu wneud rhywbeth i tynnu prisiau nôl. Allu, allwn ni wneud pethau i helpu bobl ifanc rannu y pris o'r uh, prynu tai rhwng nhw ac uh, y Llywodraeth, er enghraifft.
Sa'n siŵr amdano chi, ond dwi'n ysu am noson mas mewn clwb nos gyda'r merched. Felly fe holes i Mark Drakeford, a fydd angen i ni gael tŷ sysgrif brechu cyn i hynny ddigwydd. Wel, uh, mae'n rwydd da fi i ddweud, bydd rhaid i bobl aros tan uh, dydd Gwener. A ni'n yn y trydydd uh, wythnos o'r y cycle sy a uh, da ni y cwrddodd y cabinet a uh, prynhawn ddoe am y cyfarfod a uh, arall da ni bore dydd iau. Ar hyn o bryd, yma yng Nghymru, dydyn ni ddim wedi cael ei perswadio am defnyddio tystysgrif a brechu. A hithau'n wythnos yr Eisteddfod, a neb yn agos at unrhyw faes, roedd rhaid i mi ofyn beth yw effaith colli dwy brifwyl ar ein nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? Wel, gobeithio bydd e ddim yn mynd i cael effaith drwg ar y targed uchelgeisiol yna. Mae'r Eisteddfod, yn fy marn i, wedi fod yn creadigol a wedi creu nifer o posibiliadau i tynnu bobl i fewn. Does dim byd fel bod ar y maes wyneb a wyneb gyda bobl a eraill yn ose, you know, i cymdeithasu a siarad ac, ac anna blaen. Ond ni yn gwybod, trwy wneud pethau ar-lein hefyd, mae nif, niferithe fawr o bobl gyda diddordeb yn yr Eisteddfod sy'n eisiau weld beth sy'n mynd ymlaen, sydd ddim yn gallu teithio uh, bob blwyddyn at y maes. Ond nawr maen nhw yn gallu cymryd rhan yn yr Eisteddfod. Pa mor bwysig wedyn mae cynnal yr Eisteddfod o ran ein targed flwyddyn nesaf? Bydd posibiliadau i ni dod yn ôl yn personol ar y maes, ond cario mlaen gyda fwy o pethau ar-lein i bobl sydd ddim yn gallu dod yn personol yn dal yn gallu cymryd rhan yn yr Eisteddfod. I cael y ddau ochr 'da gilydd, bydd hwnna'n mynd i creu fwy o cyfleon i bobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg, defnyddio Gymraeg, feddwl am cryfder y iaith am y dyfodol hefyd. Pwnc arall sy'n bwysig i bobl ifanc yw newid hinsawdd, ac o ystyried pa mor anodd yw i ddechrau i deithio o de i ogledd Cymru, fe holes i Mark Drakeford a oes angen gweddnewid trafnidiaeth cyhoeddus Cymru er mwyn lleihau allyriadau carbon a taclo newid hinsawdd. Rhaid i ni fod yn fwy radigl ym mhob maes. Fel dwi'n siŵr chi wedi weld jyst cyn ar egwyl yr haf yn y Senedd, o ddatganiad gyda Lee Waters yn esbonio sut ni'n mynd i redeg ein rhaglen deithio am y dyfodol. Llai o bwyslais ar adeiladau ffyrdd newydd, a fwy o bwyslais ar drafnidiaeth gyhoeddus a newid y ffordd ni'n defnyddio yr arian sydd 'da ni. A'r cwestiwn ola o'n i eisiau holi i'r Prif Weinidog oedd un mwy personol. Ar ôl gweld yr holl brotestio tu allan i'w gartref yn ddiweddar, ro'n i eisiau gwybod a yw e'n poeni am ei ddiogelwch a diogelwch ei deulu. Wel, dwi ddim yn uh, an, uh, becso am ddiogelwch, ni'n lwcus yma yng Nghymru. Mae mwyafrif fawr o bobl pan chi'n cwrdd da nhw, maen nhw'n gyfeillgar, pan, nhw, pan maen nhw ddim yn cytuno, maen nhw'n resymol a jyst yn eisiau esbonio a pethau sy'n pwysig iddyn nhw. So dwi ddim yn, dwi ddim yn becso am diogelwch. A wrth cwrs mae hawl, a hawliau pwysig i bobl i brotestio,